For this video, I will tell you now why it is dangerous to allow your girlfriend, your fiancé, your man, your wife to dey go gym or to dey attend gym to go training. My name is Big Boss. How una dey now? Hope say una life dey jollof. So make una waste time, let's go there. You see, gym na place wey be say man, woman, and everybody dey meet if they wan do exercise. Na different types dey. Some wan lose weight, some wan add weight. So depending on the one wey your woman choose, the thing be say e dey dangerful for you and make you no allow her go this gym for this reason wey I wan tell you now. Number one reason be say guys for gym go chase her because for gym majority of the people wey dey there na men. Eighty percent of the people wey dey go gym na men. Only twenty percent constitute women. When una don see your babe, she don go dress for that her outfit, you know, put tight everywhere, put tight everywhere, shorts, everything and all the shape dey show.

bottle water when you don take bottle water now finish tori don start the next time you don close for the gym she don dey go she look for taxi for outside the the gym for road so that he just carry motor park ah please eh my colleague eh for gym ma give you lift now you carry her tori don start be that o the cycle the cycle the cycle today tomorrow next tomorrow one day you give her lift the next day you go just branch park for one suya place for side of the road let me just um get something for us we just go get suya maybe suya and chicken we get one bunch of one big chicken whole chicken go buy give her you know you need to be taking chicken because chicken has no fat if you take am e go help you since you dey lose weight what rubbish na cycling na and before you know you don get im way you go just go lay her if you don lay her one two three four shikenan He don't get him way. And this guy no go marry her. He no carry identity. He just want take her do to pick. They go just work and they go. Hmm? Now chop and go in there. Hmm? And meanwhile, you dey house dey wait for her. Wetin be your useful now paying for her gym subscription? Say this gym no pay you. Number two, the gym instructor

When training start na the exercise wey big, you go see gym instructor go come, dey hold your woman for back, for chest, for back, for bum bum, dey bend her left, right, center, go dey open her leg wide, all dey program himself, dey look her, dey imagine sey if him handle her, how e go take treat her, how e go take handle her.

don go somewhere oh this were still blah blah blah before you know now something don show e don happen one two three now e don lay her and you you dey house and people for gym dey always close late eight nine na so gym be why you dey house you dey pay for gym subscription somebody those yeye people be say dem no get use wey be say dem no even reach your level dem dey lay your girlfriend dey lay your fiancé dey lay your wife does that make sense to you no now This one no be danger food wey go pay for am now wey she dey at ten d the gym. The last one, the thing be say if things like this don dey happen, this relationship go crash. I tell you. Now your girlfriend, your fiancée, your wife don dey used to this lay wey you dey lay her. Anytime she come home, you are you approach her, you go see she don tire. Hmm? She don tire because she don get more than enough for outside. You come come dey imagine every time she don tire, she don tire, she don tire, she no dey do. When each one point when she don dey use, their spirit go come enter her. She go come say maybe na so everything go dey be. Before you know, na those one that man just wan eat her, just dump her. Then she come dey get angry, dey vex. To go gym herself, she no fit go again. Shame dey catch her. You kuma, she don vex with you. She no like you anymore because you no dey attractive to her. See as everything before you know now, relationship don kwata. Everybody go just find a way. Now tell me, wetin be the use of this gym wey you go register for her now? So therefore guys, I beg, no dey allow your girlfriend fiancé women attend gym. E no go pay, na you go lose out. Psychological problem, psychological trauma, financial problem, financial loss. Or you dey pay money for people men dey take men dey lay your woman, lay your girlfriend or your fiancé or your wife. Does it make sense? Tell me now. So abeg, if she say she wan go gym, tell am say no gym. It's either between me or the gym. Make she choose one. Number two, if she don dey attend the gym, tell am say look from now on this gym go stop. This gym has to stop immediately. It's either you stop it or I leave you. Anyone make she choose. You warn her, she no gree, quit the relationship, waka.